Tun tum class ah chuan sap tawng thumal hrang hrang ni tin hman atana tangkai tak ly tia tawp ho thenkhat hrilhfiah en tirna pe chung zel in zir kan tum dawn a ni. Ly a tawp ho hi parts of speech ah chuan adverb vek an ni e.

Engtia rei nge inthang tlangpui? How long does the journey usually take? Effortlessly. Khawvela mi hausa ber ni mek Elon Musk hi a hausak chhan chu a hnaah effort a pek nasat em vang a ni. Effort awmzia chu bei, tha thawh, a taka thawk tihna a ni. Effort en tihna te hna hi rim leh zual a i thawh ngai. You should put more effort into your work. Hun leh tha tam tak ka seng, mahse ka hahthlawn lo ve. I've spent a lot of my energy, but it is worth the effort. Effort chu kan hre ta. Hemi rilling chiah hi effortless tih a ni. In thenawmah khawi lam atanga sum lo kal nge a ni tih pawh hria lova, hausa ta thut hmel hriat i nei ve em? Heng mite hausak dan hi effortless kan tih chu a ni. An sum nei leh tha pek in hen tlat lo, harsa lo takin hahdam takin tihna a ni. Sava te hi hahdam takin rei tak vanah an thlawk thei. Birds can soar effortlessly for hours. Eagerly, chak nasa tliah awm a, chak tak zetna a awm leh a. He chak tak takna hi eager kan tih chu a ni.

Eager tengin eagerly lo piang leh a. Eager tih hi phur tih ni ta se, eagerly chu phur takin tih lo ni ve thung ang. Certainly, nikhat chu nupui in ru ve thawr mai a, nangpui reuh lah chu faisa ring a nuam der der a, chhungte thaw chhuah ring a kawsa mai kha ila ni si. I chhungte chuan i thil tihah hian i chiang meuh maw? Are you absolutely certain about this? tih an zawh dek dek che chuan ka thil tumah hian ka chiang e tiin i lo chhang ve ngat ngat a ni. Chu chu sap rawng chuan I am certain of my decision kan ti thei ang. Certain an hrilhfiah dan chuan sure, positive, not doubting tih a ni. Chiang sak, hnial rual lovin tihna ang a ni. Thil thleng ngei tur sa ngai tihna te pawh a ni e. STZ buatsaih thintu ngei pawh hi kum nga vel liam ta khan thih ngei theihna a lo tawng tawh in chu ta tang a dam chhuak chu a ni. Thih ngei theihna lak atang in ka dam khaw chhuak a ni. I survived from certain death. Certainly, certain hi chiang ni se, certainly chu chiang takin tih a lo ni ve thung ang. I zu in thin hi i bansan loh chuan i thi ngei ang. If you don't stop drinking, you will certainly die. A ni kha chu ka then fel fai hmak dawn hi ni mai. I will certainly break up with him forever. Sorkar tha kan neih hma chu kan heti reng mai dawn a nih hi maw. We are certainly going to stay the same forever if we don't have competent government. Frequent, Lehkha zirlai ni em? I tu emaw, fa emaw, lehkha zirlai nei em? I nei chuan hei hi ka rawn duh a che. Rei tak chhunzawm zata zir lovin chawlh nei zeuh zeuh ang che. I chau lutuk ange. I chau lutuk loh nan chawlh lo nei fo ang che. Take a frequent breaks so that you don't get tired. Frequent awmzia chu zing, fo, zia, regular, tih la a ni. Millennium Centre-a ka kal fo sin, I am a frequent visitor of Millennium Centre. Nang chu rangva mual frequent visitor em ni? I nih kha. Tunlai chu i bialpa phone call i dawng khat ta riau mai a ni awm a.

Sipai general reng an lal mai. Generally tih awmzia erawh hi chu i hriat zawng a ni amaw chu? Sipai nen inzawmna reng an nei lo. Generally awmzia chu a tlangpui thuin dan ranin tihna a ni e. Average a lak chuan tihte pawhin kan sawi thei ang. Generally thumal tlukpui chu kan zir tak usually kha a ni. A tlangpui thuin mipa aiin hmeichhia inkhawma an tam zawk thin.